Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Rambai jaku kunsi aku ke sekali tu iya nya mati ngarika mensia. Dalam surat Saint Peter ti keterubah bagi tiga ayat lapan belas, ku iya, Laban Kristus mega kena perinsa ketegal dusa sekali aja ke belama-lama iya. Iya nya orang ke lurus mati ngarika orang ke bedusa. Ngambika iya mai kitai ngagai Allah Taala. Iya dibunuh ba tang tubuh, tang diidupka dalam ruh. Aku enggaika kita saru lebuhka macha ayat tu. Enda mega aku ngemendarka orang ngenesatka kitai ketegal ayat tu. Kristus kena perinsa ketegal dosa datai ke mati. Sapa ke bempu dosa ti ngujungka iya diperinsa datai ke mati? Iya nya orang ke lurus, ku Peter. Iya ke lurus mati ngarika orang ke bedusa. Orang ke bedusa nya nuan enggau aku semua mensia. Jesus diperinsa datai ke mati sekali aja ke belama lama iya, ajar Peter. Pemati iya ti sekali aja di Bukit Golgota umbas chukup kena nebus mensia ari dusa sida. Piring siti, Tunggal tembu. Sekali aja nadai suah. Nama kebuah iya sanggup berantuka nyawa diri diregang, ngambika iya mai kitai ngagai Allah Taala. Mensia enda tebaika diri datai semak ngagai Allah Taala laban Allah Taala lurus. Allah Taala kudus. Mensia udah ngatika diri ninggalka jalai Tuhan. Jesus sanggup natka pemerinsa datai ke mati ketegal ke deka mai kitai ngagai Allah Taala. Sepemanjai musin lent, Kristian diajar pasal dosa, pasal penyalah, pasal penyesal ati, pasal bepasa, belajar lalu berunding ke semua jaku ajar Tuhan Jesus enggau bebendar besampi. Tu meh maioh endur kitai ngelatih ngendaka diri nagang diri, ngenyauhka diri ari pengawa ti salah ti mai bedosa. Tu meh maya kitai ngabas pengidup semengat diri, lalu tu mega maya kitai ngempit ngenyemakka diri enggau Allah Taala. Tu meh maya kitai betatika kebuah Tuhan kitai Jesus Kristus diadaka ke dalam dunya. Injil Saint Matthew nulis, Lebuh Josep benung berundingka nya, Nama utai ti udah diperundingka iya? Iya udah betunang enggau Maria. Sebedau seduai iya nyadi melaki bini, Maria, tunang iya, betubuh bisi. Iya berunding deka muai tunang iya ngena chara belalai. Lebuh Josep benung berundingka nya, seiku melikat Tuhan pegari di mua iya dalam mimpi lalu bejaku, Anang nuan takut ngambi Maria ke bini nuan. Laban iya betubuh bisi ulih kuasa Roh Kudus. Iya deka ngadaka anak lelaki siku, lalu nuan deka meri iya nama Jesus. Yeshua, dalam jaku Gerika, enggau Yehoshua, dalam jaku Hebrew. Laban iya deka nyelamatka nembiak iya ari dusa sida. Reti nama Jesus, Nama tudah diberi melikat Allah Taala sebedau iya dikandungka ngagai Josep seduai Maria, iya nya Penyelamat. Penulis surat ngagai orang Hebrew nulis, Laban darah sapi enggau darah kambin enda ulih muai dosa. Nya kebuah Jesus datai ngenjuk tubuh diri ngambika mensia ulih dilepaska ari kuasa penyalah. Atur ti keterubah, piring tunu enggau piring pengampun dosa, enda tebuaika, enda telepaska dosa. Allah Taala numbuhka atur ti kedua. Atur ti kedua iya nya, Nuan udah nyediaka tubuh ke Aku. Tu Aku sedia deka ngereja peneka nuan, lalu ulih peneka iya, kitai udah dikuduska ulih piring tubuh Jesus Kristus ti diberi sekali aja Ke belama-lama iya, Hebrew bagi sepuluh ayat lima, ayat semilan ngagai ayat sepuluh. John Pemaptisa ngajar di menua puang Judea, ku iya, Nesal ati ke dusa kita, laban Perintah serega nyau semak. Iya semina ulih nyebut nesal ati ke dusa kita, tang iya enda ulih ngampun dusa laban iya ukai Penyelamat mensia ari dusa sida. Lebuh iya ditanya sida imam enggau orang Lewi ari Jerusalem, Sapa nuan tu? John ngaku, Ukai besangkal, tang ngaku, Aku ukai Kristus, tauka Messiah, jaku Hebrew. Aku tu orang ke ngangau di menua puang, Gaga jalai Tuhan lurus. Munyi ti disebut Nabi Isaiah. Tanggung pengawa John ti nyadi keseruan alah tala iya nya tukang kangau, ngambika nyediaka jalai, tukang tunjuk, awakka semua mensia deka meda pengelepas alah tala. Semina penyelamat ti bendar ti datai ari alah tala aja ti ditata ti ulih nyelamat mensia ari dusa. Injil Saint Mark madah, Jesus datai ari Nasaret di menua Galili, lalu dibaptisa ulih John ba Sungai Jordan. Lebuh iya pansut ari dalam ai, iya tekala nya meda langit tebuka lalu Roh Kudus nurun ngagai iya baka burung achang. Jesus ditata, ukai ngena utai ti digaga jari mensia, tang ditata ulih Roh Kudus enggau jaku ari serega. Nuan tu Anak ti dikesayauka Aku, Aku rindu bendarka Nuan. Jesus bejaku, Timpuh udah datai Perintah Allah Taala nyau semak. Bedau datai, tang nyau semak. Sebedau Perintah Allah Taala datai, semua mensia diperintah ulih Petara dunya, munyi ko dua Korin bagi empat ayat empat. Petara dunya enggau semua roh ti merintah mensia sigi bemunsuh ngelaban Allah Taala. Pengawa sida petara dunya mampul runding orang ti enda arap, kena nagang sida meda penampak Berita Manah pasal mulia Kristus, dua Korin bagi empat ayat empat. Bup Kudus madah, Semua kita suba udah idup begulai enggau Sida. Sapa Sida nya? Iya nya Petara dunya. Kitai nurutka pengingin mensia. Kitai nurutka pengingin tubuh enggau runding mensia. Nya alai Allah Taala ringat ngagai kitai baka Iya ke ringat ngagai semua orang bukai. Paul madah, Allah Taala ringat ngagai kitai, ngagai semua kitai ti ngaku diri Kristian mega. Tang, agi ngereja penyalah baka ke digaga semua orang ke bedau arap, baka iya ke ringat ngagai semua orang bukai. Peter dalam surat iya ti keterubah mai sida ti macha surat iya sama ngingatka Noah enggau sida sebilik lebuh bandong benung digaga. Tembu Bandung nya digaga Noah, bini Noah, anak seduai tiga iku ti benama Sem, Ham enggau Japet enggau bini sida tama ngagai Bandung nya. Ari lalu enda ngetu-ngetu ujan, datai ke ai nya nyau chukup alai Bandung nya melepung. Udah ai bah nya nadai agi sida pansut. Jerita tu tau dibacha kitai dalam bup pemungkal bagi tujuh enggau lapan. Ku Peter, semina lapan iku aja semua sida diselamatka ulih ai. Peter nampung, ai nya ngambarka pemaptisa ti nyelamatka kitai diatu. Pemaptisa nya ukai pengawa bebuai ke utai ti kamah ari tubuh, tang kena nunjukka kitai nguingka diri ngagai Allah Taala enggau ati ti beresi ulih pengangkat Jesus Kristus ari mati. Maya musin Lent, kitai ngingatka ai baptisa ti udah diterima kitai, lalu nama reti iya. Ai nya ngambarka pemaptisa ti nyelamatka kitai diatu. lalu dikena nunjukka kitai nguing diri ngagai Allah Taala. Penyelamat kitai Jesus Kristus nadai iya enggai natka mayuh pemerinsa, pemerinsa ti ditatka iya ketegal dosa kitai mensia. Jesus sanggup diperinsa datai ke mati. Iya nya orang ke lurus mati ngarika orang ke bedosa. Nama kebuah iya sanggup nengah jalai pemerinsa atas regang? Ngambika iya mai kitai ngagai Allah Taala. Iya ngasika peneka Allah Apai dataika mati. Di menua puang, iya diuji, diuji ngambika iya enda milih jalai regang. Jesus nemu kebuah iya datai ngagai dunya lalu iya enda sekali-kali lari ari peneka nya. Ku iya dalam Injil John, Laban aku udah datai ari serega, Ukai deka ngereja peneka aku empu, tang ngereja peneka Iya ke ngirumka aku. Jon bagi enam ayat tiga puluh lapan. Ku Jon, Timpuh udah datai, lalu Perintah Allah Taala nyau semak. Nyesal ati ke dusa kita, lalu warapka Berita Manah. Tu utai ti disebut John ngagai kitai diatu. Enda ibuh kitai nanya kemaya Perintah Allah Taala deka datai, semina Allah Taala aja nemu maya enggau timpuh iya. Tang utai ti enda tau enda dikereja siku-siku kitai iya nya nguingka diri ngagai Allah Taala. Kitai nemu diri, ni penyawa kitai udah ngejang ari Allah Taala. Baka apai nembiakka tesat dalam jaku sempama Tuhan Jesus dalam Injil Luk bagi lima belas ayat dua puluh. Tang lebuh iya, anak iya ke tesat nya agi jauh ari rumah, apai iya tepedaka iya lalu sinu atika iya. Iya, apai nembiak tu tadi, belanda lalu merap iya lalu nyium iya. Baka nya mega Apai kitai ke di serega nganti pemulai kitai. Nya alai menyadi, aram meh kitai nguing ngagai Apai kitai ti di serega. Iya nganti ukai deka ngukum, tang deka ngelepas lalu ngampun kitai ari semua penyalah kitai enti kitai datai enggau ati ti baruh enggau penyesal ati mega. besampi kitai. Tuhan Allah, kami datai ba mua Nuan ngaku pengurang kami. Kami besampi minta awakka Nuan ngampun semua penyalah kami. Saup kami datai besemak enggau Nuan, ngambika di dalam semua utai ti dikereja kami, kami deka ngemesaika nama kudus Nuan. Tu dipinta kami di dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kami.